Eh, uriyo nade jo kanyanam waduogo ka kendo gi chenro mar magenga magenga ka en kuma wawe mbak joluo gi dholuo wawache gimoro amora obed politics obed cultural Ma e odwa iluongo ni od mbaka. Kawuono wan gi Dr. Zipi Okoth. Yes. Aje Zipi.
Joka janam gi. Gombo ng'eyi. Eh. Zipi en ng'a. Mo manya kanye. Eh. Oduo ng'eno kung'e ga ng'ato moko ng'e thuni. Anya Asembo, eh. Onyango Kamito,

Ah, dongona dongona dongo mabei ah, babo en ah, wakili wacho ni okil kamaloka e minwa to ne en ja ohala la- ne en ga japuonj asto obedo ja ohala ah, lakini nonindo 2021 yes koro hata wonto nasomo skunde mang'eny asomo an nyara sumbi girls high school Eh. dhi asumbi girls national school yes kasa dhi masoni university matimo my first degree in uh, uh, drama and theatre studies Yes. kasto adhi university of nairobi atimo gender and development studies Mm. kasto adhi kenyatta university tatimo my phd in uh, theatre arts uh, ado wuoyo uh, theatre studies ing'e ni yeah. mondo generation muna dongecha yes ka ninyiso janyuoli ni dhi somo arts yes wanene wadongo generation ma ji ong'e nonego onego ibed engineer onego Yes. ibed ang'o Ah. ere kaka ne en mayot ni mondo mondo iwe courses moko bende itimo art an an ahero wach mar uh, tugo ne chakre chon ya Eh, ma kata kana dhi timo eh, university Mm. jonyuola of course ne ok mor ahinya nikech baba ne dwaro ni amba bedo kil kama loka Yeah. mino bende gombo ni mondo abed japuonj Yeah. lakini kana chopo university nowinjo ni koro adhi somo gimiluongo ni communication Yeah. uh, journalism and communication lakini yanacho buku chana ni tire drama and theater studies bangu yare yo ah na dia winyo ni ino yiyo no ni nyalo Iloko, loko eh. ah na loko kuma ni ngeyo bange to nuko na mani to ka chieng moro kidu ka ni yiyo kiyonge Gifwenyo kisedhiga go mbele. ah ka seti ku igni ariyo Eh, ang'eyo an kata an ne chieng' mane baba owe fwenyo na natis naloso gita bo riemba gi gita no Yeah. koro gener- maybe generation masani Yeah. to ngimani in in a lecturer Mm. in performing artist Yes.
you are so many things ibalance nade
I'm back, yeah. And again, ama chimwe chimwe kiki mana kakobiro nikech seche ma antiere tich to antiere tich mhm. ya gima ber ne ni bedo lecturer ok ochuno ni mondo abed kanyo sa ariyo nyaka sa apar gachiel mhm. ah, nyaka adhi e klas mapuonji seche moko e naklese mhm. ah, nyaka adhi e bura meeting seche ma oluong bura and uh, as a lecturer bende onego abed ni atimo consultation gi research mm. koro mano miya opportunity manyalo wuoyo gi ji anyalo dhi kuonde moko awinj pach ji an bende aloko awil pacha gi mar jok moko mm. koro mano osebedo ka konya dine en tich mar sariyo nyaka sapar kendo dine obedo matek nikech seche moko anyalo

Apa an awacho ni parenting uh, en about yudo time mar wuoyo gi nyithindo gi winjo pachgi gi bende an kamano kaka timo parenting na koro ok en ni gimoro ni koro nyaka bed kod nikech nitiere jok moko ibed gi nyathi bathi kama gi bathi pile lakini okiwo kata gi nyithindo Eh, Idiche simo. idiche simo e kiny moko bende ger ger maka nyathi lor tv itimo ang'o bed piny ang'o asin ma nyathi ok nyal bet koro nyathi obet to mano makosa an nyithindo tiyo gitimo maber kata e skul lakini seche moko mbaka bedo wago mbaka watugo wamiel waketo thum wamiel nikech an aneno ni kaka janyuol onego nyithindo o understand ngimana to amba understand ngimagi Ah, aketo nyithinda machiegni ma an akia lakini gi pacha ka gimoro timo nyithinda tang'eyo ni dang' giring gikona nikech gineno ni minwa Yes. winja minwa understanda minwa nyalo elewa kata ka watedo to watedo together ntiere gik Gin moko osiepeni. gin osiepe lakini ok adwar kani mondo gibed osiepe awachoga ni an janyuol Eh. ifaka konogi ni "Eh, an janyuol ni ok an osiepni omiyo koko kik ikelna Eh. yes koro ging'eyo ni wan gi osiep yes lakini bende wan gi luoro moro mar janyuol gi nyathi lakini ka gimoro timo gi bende kata an ka gitimo gi- kaka timo gimoro mar janyuol mama dong ni wacho ni ji kik riambi lakini kanyo to iriambo yes mama yie wacho ni sawa yes in bende koro ka gitimo gimoro to wacho ni dong nowinjore kama koro titimo kamano to giwacho ni "Eh, mos mama ayo ok ok abi timo kamano kendo uh, you know Yes. koro aparo ni wuoyono ema konyo jo- nyithindo masani kaka Yes, jonyuol yes. eh, kaka janyuol kiketo ni iger iger iger nyathini biro bedo e chandruok mang'eny Ah, ting'e an kaka japuonj ah, aginene university kucho chonde ayudo nyithindo ma onge gi relationship gi jonyuolgi Yes. nikech jonyuol ger makata ka nyathi nigi shida manade Yes. inyalo yudo ni nyathi nindo kech ok onyal kata mana somo to ok onyal kata mana gocho ne janyuolne ni owach ni awang' ni buge na orumo

Eh, nikech jos- jok madwaro jok maneno jok ma desperate kamano ero Eh. gin realize macha desperate Eh. watime kama to kama Kabisa. to in idhi eno no chieng graduation ipo ni nyathi pok otieko sombe Eh, nowega school chon yes aya bet msanii odane bet msanii Eh, aparo the world change mana matin lakini jomoko kong'eyo maybe inyalo tiyo gi challenges mar bet industry kaka ng'ama dhako industry ah, ni werga jogi bong'e ni werga ni Gikia. Ni- Ah! ichake gi Chon werga nawerga.
yes nawerga in fact mago e challenges ma matek gi bedo msanii kaka ng'ama dhako nikech mago e achiel kuom gik manoketho dakna Oh, mokwongo mokwongo. nikech ah, jaoda nokohero wachona mar werno Yes. ma naweyo Eh, mpaka nyinyi kama nawe kodo wer. Mm. Yes, kichwa chino jogo ikokoro ka dikuro jogo ha gikama angoa jimiele mbele ji angota. Wacho ni sawa nikech eh, ndalo wengine pod tin wacho ni oh kama kama Eh, atodong' naweyo. odong'. To dong' naweyo to ma abeda abeda dhako mana ma koro

inyalo bedo nyingi nyalo bedo maduong' moloyo moinge mano ng'at ma ong'eyo gik ma otimo mm. bende eh, nitiere gi weaknesses ma giluongo ni inferiority complex mm. ya egimomiyo otemo otemo duoki piny gi wechege gi goyi mm. mondo ine ni in ng'at manono mondo ong'eni ong'eni odwa odwa stamp authority odwa stamp authority kuomi Eh. eh, to koro mano challenges en mago lakini mana kata if- kata mana kopogore gi mano kata mana kionge gi dichuo tek nikech wan ka imi nyithindo ineno kaka koro wacho ni an chieng' maonge tich moko mag godhiambo nyaka chop ot nikech ang'eni eh ka wigi ni iran gi ndalo adek mar chop ot chon Mm. tachopo ot chon wawuoyo gi nyithindo wachiemo together wa you have fun kata ka an gi weekend ma free tatemo mondo a spend it gi nyithinda ni eh, an quality Mm. time an kata ji kogo chon kata koni jumapil en mara gi nyithinda Nyithindo. ok anyal biro unless en kuma anyalo biro gi nyithinda Mm. it is very clear nikech uh, in the next few years mm. nyithindo gi bibedo koda yes. koro abiro bedo gi freedom ma mago mono te
migombo gi kendo magombo gi kendo koro awacho kani sani higni mm. abich ka iri wabed kod nyithinda machiegni mm. mondo wane kaka watimo yes. e, machielo bende iyudo ni mon ichulo matin moloyo chuo yes. mon ichulo matin moloyo chuo Ah, mana nikech oh, to ok en mana usanii ka Eh, kata mana tije moko iyudo ni thothne mon ichulo matin moloyo chuo nikech mon oluoro oluoro bagen eh, yes asto kaka sani joluo festival bende owacho ni mon ok dhi perform akia ok abi donje ok abi wuoye lakini adwa penji mon te ok dang bed ni nodich adwa adwa penji Yeah, Atho- jogo osiepega jok maloso gino osiepega reasons mage wacho bende awinjo lakini Eh, kata upcoming moro achiel dine gimanyo lakini gima be adwa wuoye zipi Mm. asebet e industry ni yeah. eh, aseromo gi nyiri matimo act mabeyo seriously to ang'eyo nyiri ma jitumo and i think in one of them Mm. mondo ichop mintie no nitie kaka ijitumo kabisa yes to nitie challenge moro ma maybe uh, inya duoka uh, from a perspective of a woman yeah.
like uh, Nitie dir mane watimo script workshop uh, kae ning'e gima script workshop en. Mm, to ne wadwaro writer ma nyako mm, ne wan chuo adek mm. around ka notamo wayudo iyudo ka an asetimo nyaka training ma ma- mar writing kae Yes. ma ne wan gi ja camera na ne bo- ramsika tiyudo ka out of that class na an gi 24 people to ladies ma ndiko ni ganyaka kanyo nadwa joma ok gidwa ji jituma iparo nat that level an kadhi aketo joma chuo kende mbele be pod arach ya nikech gima timore e piny ka iyudo ka mon imiyo wich kuot mang'eny moloyo chuo koro inyalo yudo kata ka ng'ama miyo bede gimotimo to ji mang'eny koni ni ma pod ok ber ahinya onigi ok iber kaka robi ber you know tiji ni nyaka maybe imed dhi e classes lakini ibro yudo ni dichwo en tek nonyalo ndiko to wacho ni omera kaw gini wane kaka watimo lakini ng'ama miyo ka ng'ato achiel okoni koda gimoro matin kama thothwa mon wan gi chuny nyithindo un gi nyithindo actually Wan nyithindo.
koro gik matindo ka ng'ato kata ng'ato dwaro ni mondo opuonjwa Yes. onego opuonjwa gi muolo Mm. especially ka wasebedo jok madongo Yeah. onego kata ka ami tija ni mondo irange kaka idwoka kik idwoka marach ma afil ni tija ni oknyal dhi kumoro inyalo kona ni okay ah, eh, story ni to mit lakini lakini kaka ichake ni idhi ichake kama diere ka irito dong kama kama to ng'ato nyalo yudo to ng'ato maybe seche moko nokawo tij nyakono to rango ni eh ya un to mondo be mondiko gik moko mokwachore eh, statement no ero ng'ato Kata- wacho ni yes ah, I get you you. get it Yes. koro kata ka ng'ato dhi manyo jogi eki Mm. question ni nya- nyaka ipenjgi ni ok imi orna thumbi achiel cha ikone ni ei Ayudo thumi, thumi ni kare ne pok awinjo maber. Mm. Yeah, to I- ok inyalo biro timo kata mana thum achiel. Achiel kende. Yeah, kata thum achiel kende. Nikech an to ang'eyo ni maybe nyinge madongogo nyalo bedo ni odich. Yes.
Lakini Mm. nyiri ma wer Ng'eny. Ah, ok dang' kos kata achiel ariyo machako kata machako Tipani ka ohand ng'ato, ohand ng'ato o- oneno ka nyiri modong' en oneno kok dhi kelo ne jouso. Ipani otimo marach en obet piny to ng'eni aketo. Eh,
chuo moketo kanyogo tayari dhi kelo eh, dhi kelo ji Yes. yes koro sometimes bende kata mana kaka wanjo sinema Yes. donge seche moko wakawo nyinge madongo to waketo to wakawo nyinge matindo bende waketo ka mondo omed jiwogi nikech kiny Yes. ng'acha biro bedo maduong' ma oneno ni pesa nitin Koro ung'ado. koro mijiwo ni Hai. koro ber kwa jiwo bende jok machako Yes. ber kwa jiwo jok ma bende koro kapuonjore nikech uh, every opportunity i believe is an opportunity for mentoring the next generation Yes. koro Kata ka wamanyo jok manyalo timo tije giko nyaka wamany yo mar jiwo jok machako gi jok mapod tindo. Yes. Yes. Uh, pod aduogo e thum. Mm, bet bet uh, ng'ama dhako gi go thum. Tek serious. Usewinjo bekni mang'eny. Koro kaka sika go thum. Nitie discussion madhi ga mbele ni producers. Mm. Producers ok ti gi joma nyiri kata joma mon. Idwa ni idwa ni nyaka nyaka chiw sublenya.

kik inind gi ng'ato Yes. ni nikech tich kendo neno kodo Nenena kode mo- nenena kode maler nikech in ng'at ma hiki okalo apar gaboro Yes. to kik inind gi ng'ato ni mondo mi tich nikech pare ni jadi maloro tich Yes. Inya- inyalo mi kata tich to bang' dwe achiel to oriembi to ka ing'iya mini ni tiji ler Yes. kaka nini ni kik ine ni ng'ato nigi ka tiji ler jogo dhi luongi kod inindo kodgi kodok inindo kodgi nikech gibiro neno tiji no Bro manyi. biro manyi Mm. an koro an ka wachopo ni eri pok anindo gi ng'ato ni tich Mm. maka nitiere ng'ato mosenindo kata gi tich Mm. a oting'o lubare podi to eh, kata kata kapok atimo kamano Mm. ne kuma chope Angeni I'm not the best of the best or Yes. kane nying maduong' lakini kuma chope ni ama asechopo mabor Yes. to en nikech at- a- a- atimo tija gi paro maler atimo tija kang'e ni aber e gini ma ka ka ok ayudo tijno tachoke ni mano nok mara Nok mara. maybe ng'ato machielo notero rosari maloya yes ok ang'e- koro mara we ariti to be kako bende bira bira koro gima timore toke mana tijwa ni chwo chwo te Eh, mon be mon te Mm. yes Kamano. koro kar pachi Yeah. pachi onego ibed very confident king'e ni abed e tija to ok ochuno ni mondo anind gi ng'ato mondo ayud tich Yes. mano ok en kata usani Mm. kod en mana tich ofis Yes. onego ibed gi paro maler king'e ni

most of your stories discirculate about african story mbaka magwa mag jo africa Yeah, I'm bored.
Eh.
ang'o ma inspirega um, story mori tim mbak mo marelate gi mo kaka otis janam to en koro an african An African story, yes. ang'o momiyo ikawo that angle Uh, Otis Janam, an African story ma rango wach mon Mhm. uh, lakini nakete e gwengwa nikech gini uh, ji es- e piny masani ji osiko kama ni mon mosomo mon mosomo tijite mon mosomo ang'owa koro nawacho ni waya wadoga nena chien ka kwani chono ne chuokogo mon Mm. chon ne onge cha e dak mm. koro mana wacho ni we wadog anena chien ka warang anena mm. wach ni bende nitiere mm. to gini kiwuoyo gi ji to bende irangaranga ni kare ne nitiere mon mano ringo owe chogi e, chuo bende mano lalala narobi kata mobasa owe mon orito nyithindo kendgi to mon odak azin gigi kinde nitiere chakre chon koro emana wacho ni we watim story ni kwakete e piny luowa kwakete e, e traditional african mondo wane anena kaka gini dino bedo nikech mondo oyaw pach ji mm. ok niti ni mon masani ema wigi te yes. dak en gima ka jogo bedo ji ariyo mm. mowinjore kaka ji ariyo to onge ok nyal bedo dak ok en ni ingini wacho ni ne dhako ema loso dak mm -hmm. mani oloso dak ina e to koro
kar mon mosomo kanyo actually uh, yeah. adwa penjo kanyo in ng'ama ogo buk Agode, agoye. un one of the nyiri ma- Agoye, senior lecturer.
koro ang'eyo ni Yes. ang'eyo ni chon Yeah. nitie gimoro ni dhako onego bed submissive Yeah. to mbaka moro igo ka ni s- mon ber kodhi skul but giwacho ni skul mono mon bet the submissive wife Yes. Eh, ng'ato nini kaka ing'eno ing'eno chuo bedo ga intimidated ka neno ka buk ni malo gine ne ben malo Yeah. en adier ni dhako kose kosebedo empowered ahinya to o- wiye wil gi rol mar bet dhako e ot cha Mano miriambo. In fact, jomon mosomo ohero tedo, ohero welo, ohero chielo chielo. Robi mano miriambo. Gima ang'eyo ni timore en ni dhako mosomo dwaro ni mondo owinj pache yes yes ok inyal kawo dhako mosomo tikoni adwa dhi nyiewodo to ok adwa ni mondo iwuoye Mm. ma yot makelo ni to kik iyier design Mm. you know gik moko matindo tindo go eko Mm. ni dhako mosomo in itimo shopping tikoni ni An asetimo ok adwar weche. Dhako mosomo dwaro ni imiye pesa, otim shopping kata undik list together, iwuo kode koni ni eh adwaro ni mondo wachak gedo, idwaro ni mondo watim kanye kanye. To koro ing'e ni chwo moko ok dwar yawo pachgi gi mon. Yes. Koro difference en ga mana ni ok ni mon mosomo tijgi tek. Yes. En mana ni chwowa ok ong'iyo wuoyo gi yawo pachgi. ni mon ok ging'iyo gi mon magolo opinion ok ging'iyo gi mon magolo opinion ting'e ni mairo oseketho uh, kuonde mang'eny mm. nikech ibiro yudo ni jok moko bende wacho ni ah chora no weri kode kamano we otim gike an be gi pesa nani eh. we atim atima gika donge en wacho ni dwaro gero ang'o an be ager ah. mara yora iketi kod iyudo ni dhako gero lande kata chande yawo kata skul nasari skul kata chande chode bende timo atima gik kod kar mondo gibi kumoro achiel mondo gijiwre kamoro achiel Yes. dichwo ok wacha iwinjo ka dichwo wacha ni an gik gik dhako ok kadonje adonje ma jaodi nitie nyaka mon nitie nyaka mon ma nitie nyaka chwo ma uh, dhako kia kata pesa Yeah. moyudo nyaka gi investment ma en go ne Hey. a short story moro diere moko kana tiaga kan ne jatuo moro ne tuo gisebet e ICU ba gi exhaust pesa ma gin go bata Yeah. kocha oholo pesa but tiek koro kochopo kuma ngecha ICU ma kaka expensive koro chopo seche ma koro o- ogik jako dhako chochopo limit to ngani no se recover but okunya chung kende koro wacho ni bana an gi pesa moro e ATM adwa ngama kode ni dhako ma nyaka bed kode ngacha noketo

I mean, kaya ni 70 million. Eh. Uone kana kako ni ni 30.
Ibi yeye mkangani kitati.
yes nikech seriously uh, dhako konego hinyre ahinya kama nikech ing'e ni ka in gi gimoro ma in- maybe osandore ok inyal kata mana jiwe e biasharane Mhm. kasto Yes.
onego ong'e ni an gi pesa kama an gi account kama ka gimoro de tima ni abede matuo maromo kama Yes. inyalo dhi insurance kama Mm. ma iri koro wingi ni nyalo bedo ni imagine gikonyore ni dhako nodhi ofwenyo kamano Mm. to koro dinotho Dino tho. Pesa no dollar. dongo dolal donge ma iwinjoga ni unclaimed assets Yes. pare ni unclaimed assets 70 million to nyithindi seche go ok nyal dhi school nyithindi tamre dhi college kata university ni min gi koro dong

But theater is about ineno ng'ani ka One on to one. nini ka one on one. Ah.
Do you know when I am done with my shows, aolga aolga makata three days kama ayueyo nikech Energy. ajo- energy na te aketoga aketoga ichunya kanyo ma makati kota winjo kama kangima teko na urmote. but the impact ma thira ni godo en moro ma ka jiwo kanyo to ng'ato koni one on one ni wow tineno e wang'e adier gini sinema bang'e ero ero ma tineno e wang'e like eh either like kidding like they're excited they are grateful and some tell you how that story has changed their life and all that and even for a, a lot of impact even my book Oop Zippy it was first a theater show I did two theater shows from that book

Eh, Playka e mudhi one nikech Martha, Martha to ne ngimane. Owacho ni I lived my truth and I enjoyed it. An atimo ga mbakana. Mm. Of course natimo asetimo gi auchiel nti- nitiere stranger in my bed mana atimo kuom dak na kaka naromo gi jaoda mokwongo kaka nwadak be kaka gik moko nodhi obedo modhi okethore kato nitiere strange voices ma koro bang' ne ka nasewuok e dagno ero kaka ji osiko ni oh doge dala ni oh dhako ema loso Soci- societal so- pressure.
stigma Igi stigma. stigma ma kata kanisa koni to jogweng' koni to ing'eni gik mang'eny but an to gima nokonya ni jonyuolna nochung' koda wacho ni afadhali waneni kaka in ni moloyo to waneni kitho osiptal

Aso bang' mano nadhi atimo moro miluongo ni side chick wife mm. mana andiko kuom ah, koro kaka nayudo na, na osiep chunya machielo mm. kanyo mm. ma oyudo godo nyathi to wacho ni maybe maybe ma kore en yes. to alakere arealize ni kare ok en koro mano niluongo ni side chick wife ma in iparo ni idhi bedo wife to kare pod inside chick koro inside chick like

Eh, kata jalo dongo ne jaluo manyiso bende "Ei, eh, nahero ndalo ma nahere Mm. ne en kende yawa donge ineno ka naweyo thum nikech en Ei. Eh, eh, mar ariyo ni bende ya nikech an an akia rango koni gi koni ka en ma to ma en ma to e chunya te e mucha to gimoro amora Kasto bang' mano natimo Mama's Mira. Yeah. Mama's Mira en kuom minwa. Mm. Eh, nikech minwa nonindo 2021. Koro Mama's Mira atimo 20, 2023. Yeah. Yes, koro nawacho ni we aparie minwa. Mm -hmm. Koro andiko kaka minwa nwaherre godo, to nwayanyore, to nwaherore, to nwa... Mm -hmm. Because me no been in there. And then, and, and me no. Oh, yeah.
Are you loud? Are you loud? Eh, opinionated.
yes. Ma so yani ne wanja ma wako ni kaira di to abro kunya kona kiero ti kao ti kiero ti we to mano koro wach ni gimetim godo. Yes, lakini gimoro bende ki kaka kinange meno to ne wan jo hera ma an wanyalo dhawo gi mama of course dhawo weche because of disagreement tiene ni disagreement lakini

negative impact moro nowe e ngimani nyaka sani minya wuoye Eh, nikech nobwoga bwoga Yeah. yeah ne an very ne an very close to her Yes. yes minwa ne an very close to her uh, namiye pacha to nomiya pache nomiyaga advice mang'eny kata e ohala Ah, kata e dak En counselor ni. then kansela na eh, kasto gi lemo nwalemo together ka wadhi dala na ming'eni bet kanyo wawer nohero wach nyasaye Yeah. Eh, nohero wach nyasaye makata seche moko nwachiew saa ochiko otieno walem gima kamago lakini uh, i mean notho bang' ndalo adek nobogowa in fact uh, dwe mar aboro ka irima wapare e thone mm. eh, lakini she was very influential nokonyo ji mang'eny nopuonjo ji mang'eny moingo kata mana wan kaka odwa yes. she was a very powerful woman

Chik recording.
ati rakode makaransi wewe rata ko Nairobi ase ko riwe record tadhi mbele ka ina nyer grams you get it Yes. yeah wach mar uh, miyo i transfer anga nigi emotions gi all over ne ji ok ochuno lakini uh, ngima en kamano ji opogore Mhm. ya ji opogore Koro nyathi Nyasaye. yes Eh,
for the last two or one month you said trend kabisa kabisa kabisa kabisa kabisa he says trend kabisa to nitie jomonge ni lusiepe na nitie joma joma usekuche na ko says if it also content ko says if ni ni love uh i- i- wagoe mpaka na madini any content ko say Ambakia.
Robi ambakia. You know Bagi?
Amekiri bana.
Ambakia leo mm, gini kama nochako nochaka chaka katuko by the way nikech ne pok aidho okada karibu dhi higni ariyo Yes. yes apenjo ni "Hey, okada karidho mit kama Hapa nani lupost?
Eh, yawa dayudo boyfriend mariembo okada Eh. dinamak to ariembi to tera kumoro kijana ne odhi oneno gino ero to ondiko pos ni ngayawa sasio mane ng'ama nyalo riembe okara to ng'ini antie gi okada maduong' dak kare ok uhera ji otaga ji otaga to wacho ni ah bi tera kumidwa terae tichadi Eh, gima ruth okelo wacho ni ah tama wacho ka tu Mm. ayo ni magi dhi dhi adhi kama kama kama Mhm. ah to dongo wacho ni abiro Mm. saturday wadhi tel tema kamano Jo- eh, tich abijno ero

Teka wa- wachamo kibao. Uchakra kibali.
This story is sweet. Let me tell you, vijana noti red. Aiparo.
Kanye nyaka tuko ginandika wala ni ji. Eh, haja ni he. Lakini kinyi ne tena no biro to kawa to tera kuma ni poka neno ya. Mm. Eh, nyaro ko. Fuye boje polo. Abuya moyo.
Aba wacho ni ha.

kwa bet kode hey, in happy amor yes to mor ma alakia yes nyicha nyicha ng'ato owacho ni on a light note yeah ni, eh, li- zitu yo guso mlima lakini wote mlima ndio nikungeni in low land mm. dibet daktari mm.

Gima ng'eyo achiel ni Robi aseywak higni adek kawacho ni yawa manyna uru ng'ato miya uru ng'ato yawa koyo nega ngonga yawa miya uru ng'ato Eh, joma koro sama sani ger ger gi eki Yes. nyocha giling' te moko ok ne like kata post in fact amana dwe mar abich anyalo paro chieng'no na okinyi koyo nenge mago picha kitanda tawacho ni e yawa koyo ng'ich ma lakini yawa adhi kadhi e kanisa mondo aleme ng'ato nyasaye okelna ng'ato kata seche goeko onge ng'ama nowuoyo dwe mar ariyo yani eh, koro sani kijana ni omaka maka chir mondo kon ji koro ka ji neno ka- yawa nyasembo tije kila
Gire e luo lad ka an an ngina bad onge gwen. Eh, Nitie nitie gik marayaga. Yot yot yudo ka

en mana ni ok ung'eyo mang'eny nikech Mhm. uneno mana mon mobiro thuru mobiro ka eh, wakawo statistic gi dala Eh, jokucha ka bende neno mana mon modhi thurgi Mm. yes Ma koro en gima wakebo I think uh, waseneno kata mana jotendwa moko mang'eny mag siasa ka irido gi gi nyumo nyiyo kuche e nyiyo kuche the nyiyo kuche Yes. biro ga to kocha chande bende nitiere a few Mm. gima thoth uh, kabila mang'eny e kenya kawo kata mana mar kind luo gi okuyu

yes gik mwatimo gi eki bende nitiere jok ma support ma sponsor gi Eh, eh, eh. koro kata sani wamanyo wamanyo sponsors manyalo konyowa e trips gi eki yeah, we are not funding it uh, on our own nitiere jok ma bende fund trips gi eki kuonde mwadhiye Yes. but uh, embe onyagore kaka en an pok ok nokwaya pesa chakre nachakromo kode Ngini ji uji bende loko ni ah, ah, Eh, ni- ni- ni. anto anto an gi pesa Nyarokoth. Yes, Lakini pok okwayi. an pok okwaya in fact awadhi kode kumoro pok nachulo kata siling Ah. Ni podi Thank you, ngani ji ji angene wacho ngani ji ni kaka. podi Ni in fact kaka- ah, ah, pok nokwaya to pok nachulo Ah. in fact eh, jothurwa gi kimoko bende osekorani mondo achop koro wegi kijana ma mowacho ni omo pesa ni pok nokwayo Pok- pok- sente. koro wa- kawadhi tieko yes um, jok man e industry kwanza adwa ni wuo gi nyiwo man joluo manyiri uh, advice mane minyamigi upcoming artist mostly artist makore ka upcome ingis gi reality mar industry gi advice minyalo miya Nyiri ma andan kamera mane? Ma. Nyiri matindo mabiro industry sani. Kaka nyako matin ijaber ibro kwayi. Mano chuno. Lakini kik ichiw nikech idwaro tich. Jiamini ni tiji ber. Kokamano to ibro yudo ka kionge Kionge jiwruok e tiji to ibiro nindo gi ji ka ka ka to ibiro weyite to ibiro penje ni to ng'ane to miyogi ang'o ma ng'ani otich ema ni ng'ane oseamua ni en obiro tich to dok ot koro asayo wan tem matek mondo ijiwri e tiji kod idhi e workshop kod idhi timo college ang'owa jiwri e tiji be confident to seche moluongi tich wuoye wuoye ni an tija achajo kama kama kama kama Onge ng'ato ang'ata mane osebedo successful ka ok oyudo e tije. Kata seche ma tich onge, tim atima matin tinde simbe wagieki. Mm. Wanyalo shoot video, shoot videos, post, nitie gi nyithindi e odi, mm. kanyo ero post gik moko, post, you know, continue practicing. Sani eri in fact gik moko beyo moloyo ndalowa. Yes. ndalowa ne onge youtube ne onge tiktok ne onge facebook ne en ka ok ka ok itero the beat mondo otug thumi ah idiwo tinde ok irit mago in iyawo youtube ni tiketo iketo iyawo tiktok tiketo itimo acting tiketo facebook tiketo kocha chande koro sani eri onge be onge kaka inyalo wacho ni o ka robi ok omako lweta to kabi ngine ne ka gipe ok omako lweta to kabi tim ok abidhi
the whole world one theory remains everyone wants to be associated with successful people yes

sani o- a- atimo gik moko maber moloyo kaka natimo chon Exactly. nikech consistent every time kaneno tije manatimo chon tawacho ni hey, i improve aneno tije jok moko aso imetem ine tije jok moko eka ine ni ah kama kaka tinde ji timo abe we amed kama Yeah. koro puonjruok is a constant thing e ngimawa erokamano nyarokoth Yes. ubuni nyathi nyasaye Ah, nyani nyathi Nyasaye kikoso na. Eh. Kikoso ne Nyasaye. e joka nyanam mana wan gi dr zigi okoth paro maliw winjo kaka nyiluo pach gi liw paro maler ma ema kelo giko mar magenga kama wagoye mbak luo nyaka kidieny moro machielo kendo riti uru masani